o e leng gore um re na le dingwaga di ka nna thataro re ntse re lla re llela gore um masepala wa rona um mahike local municipality o re tsenyetse motlakase mme ete ditletlebo tsa rona ntse di itasefololetse yaanong re bona gore re tle ka a peaceful march re tlo go ikopela re itlise gore mang le mang a re bone gore re tota ra lla ke motlakase e setse le dingwaga di le thataro re lela ka motlakase mme e ete ga re rediwe mme a se one hela motlakase o re e itelang ka one ke hela gore motlakase gompieno yana is the first priority ka gore go mariga ba gaetsho le dikgono dikolobile yaanong bo bomme ba bagolo ba gatsela le mangwele le bana bana ba nkgamisi ba ya dikolong ba ba nkgamisi yaanong re utlwile tota bagaetsho re utlwile man metse e tlang ko morago e tla e tsenyetswa metlakase ka kwa kitse gore bone ba botoka kaeng mo go rona mme hela um re tlile go itela mo go meyara tshepiso mphetlo gore a diragatse dilo tse di mo botong ele ya bone e le gore ba tla protecta human dignity ba tla developa mahikeng mme a re bone go ntse yalo mo mahikeng mo go senyegela go apele hela ke ka mokgwa re boneng gore tota re tle

re tla yana re tla mo mmasepala ka goreng re tlile go kopa motlakase tlhoba boroko ke motlakase e kgolo thata mo motsaneng wa rona wa lekaleng e leng goreng re na le dilemo le dilemo re ntse re nna ko motsaneng ole re setse re fetile dingwaga di ka nna um di le thataro go ya go di le robedi re ntse re nna kwa motsaneng ole mo go sena nko e tswang le meina ya motlakase ditshenyegelo di nna dintsi bogodu bo nna teng le go tlhoka motlakase go re dira gore le goreng go se ka ba ga nna le sepe se rena di-fridge tsa rona ga re sa tlhole re itse gore a di a bereka or ga di bereke because di na le sebaka se se telele thata di sa dirisiwe jaanong ga ke itse goreng a gompieno jaana masepala o tla kgona go rarabolola matsapa a re a tshwereng because go lebaka le le telele re ntse re kopile re be re kopa le dikobo di-premiers office re tswa teng um re submitile maina a mantsi thata two hundred and something a batho ba senang motlakase go tloga ka ka bo 2019 ntse re submita mare go sena onko e tswang le maina so re kopa motlakase re tlile go kopa motlakase gore masepala e ke re thuse e ke re thuse goreng re kgone go kry-a motlakase through escom um ntho e kgolo ke gore um bosenyi ke bo bontsi and bontsi ba batsadi

mme yaanong re batla gore makhanselara a tlileng go tla a tlile go controlwa ke rona yaka re le baagi ke rona re ya go ba romelang re ya go dira re ya go ba sainisa se re se bitsang performance agreement re be re ba appraiser ga nako e ntse ya pele go supa gore ba bereka ba sa bereke ra ba ntsha re lapile man kgale re didimetse it's enough eh ga gona motlakase ra tsenelelwa botlhoka tsebe di-rape di nna dintsi ba bangwe re bagolo ke bomme ba bagolo ga ba na motlakase ba nna le bana ba ba lwalang ka mogare ga ntlo so ne re kopa boikuelo mo escomong le mo mmasepala tota re tlile go kopa mo mmasepala ka goreng sale re submita re be re submita um mo di-councelareng mo go bo mo matoneng le ka mo re tswa go submita re ba beetse seven days but ga isenke ba re arabe after that so that is why re tlile because of ga ra kry-a karabo e ne re tlhokile within seven days ee re lela ka motlakase raetsho motlakase o puso e ile ya nna le mokento mokento wa di wa diswikiri mo mokenteng o ga re na di-fridge di-fridge le ga di ka tswa di leng di le gone mme kana go na le botlolojana e leng gore ga ke itlhaba tshwanetse gore ke e tsenye mo fridging fridge ye a ga e tlhoke motlakase a se go tswa ko lefapheng la la health a tota ga ba re siamololela ka gore ga se nna hela ke tlhokang motlakase oo fridge eo jaanong borra re tlhoka motlakase gongwe le gongwe bana a tshwanetse gore re ka bosigo e be bebala le e be bebala tshwanetse re nne le motlakase ba gaetso ga gona motlakase ga re sa tlhole re tshela mo nakong e le ya bogologolo ya dikgong re ka tsone ditlhoka tsone dikgong mme ela gompieno re tlhoka motlakase

mme mo motsing o mošwa o o leng teng ko lekaleng escomo e setse e tswa ko lekaleng go ya go dira planning ya go lebelela gore ke di-household tse kae tse di tlhokang motlakase mo planning ya bone ba lebelela gore the existing transformer e ba nang le yona a e na le capacity to feed or go connecta metse eo e mentšha eo ha e le gore ga bana capacity transformer eo ga ena capacity ba boela ko morago ba go dira planning le go costa budget ya bone go bona gore e yaanong projeke go ra gore mo go tlhokega projeke or go tlhokega type one or go tlhokega type two ke dikgang tseo bagaetsho tsa escom mare as we speak escom e setse e tswa ko motseng wa lona e tswa le our technical team um ba kae bo re mokwena ba setse ba tswa ko le bo mme lethando ba tswa ko escom for planning so re emetse bone gore ba boele mo go rona gore ba re bolelele gore The final decision ya bone ke eng mo go connecteng motlakase mo baaging ba ko lekaleng ba gaetsho um ke ke ke mahoko a ka ao kgosi ee a e leng gore ke ne ke a baya mo morageng um ka kgang ya ya eskom ke a leboga
e no eh re lebogile re lebogile motsadi eh man ba ba ba golo ba rona tlhe ba sokola ke motlakase yaanong probleme ya lona mo mo masepala ke communication nka be nne re sefa gona anong yana ga nka be nne le communicatile um di-issue tseo le baagi ba le kalesa le le receivile lekwalo la rona kgale-kgale kwa and then ne ntse go submitiwa le di-list so yaanong communication ke yone e sa eng ela go a mo radio mo le le phasalatsa ela gore e mma re ka kwano go a ela mo radio mo le ela le communicator gore ba ga etso itseng lona ba le kaleng gore eh re re rometse technical team le ga le rona a re ise re bone technical team eo eh ka ko le kaleng ha re itse le dikgosi tsa rona ha di itse ka ka ka technical team e kileng ya tla ka kwa so ha nka be ne communication ya lona e le open le se ka direla dilo ko tlase ga tafole nka be baagi ba ba sa tšhagala ka mokgwa ba tšhagetseng ka teng re ba kopile baagi gore ba se ka tla ka ntwa ya ka o ntse o bua gore um disruption eng eng re lekile go folowa di-protocols um go ya ka molao sentle so ke mo khotile mole a re go ra re mo plekeng e wrong e sekomo ke yone dilang ka motlakase whereas re tlhophile ma-councelara to represent us ka service delivery are you saying we are at the wrong place at the wrong time ke so se ke batlang go se tlhaloganya because of na a ke tlo go tšhetšhela morago tla go reetsa mmc le galatladi a re a kwalela ene o bereka le meyara re batla meyara or municipality manager ga re a kwalela le galatladi re kwaletse meyara or municipality manager because of ke a makala ha re go tlhela go nna go ne go na le project ka 2017 bla bla bla bla so rona motseolo wa rona ga o montšha let me say motseolo o na le six years o le established ra makala go te go ne o na le project ya 2017 e ne e tsenyetsa bomang ka gore go na le mama fa kgale a taboga ko bo premiers office kae kae kae ne ke kopatla go ikarabela gore no le moheta kae ka 2017 ne ke kopa mamatla go go tlhalosetsa gore ke procedure e feng e re e foloileng e re ga re sena go tlisa lekwalo la mogwanto be le gone lo taboga lo ra araba go ra re lona mo diofisi le dumela mo strikeng this is a peaceful strike so go utlwe go eletsa go nna gore jaanong re ntshe dilo mo controlong ka gore go na le batho ba ba e leng gore lo adile go dikobo go dibete go kae le lebetse gore lo are representing us as community members you are not representing magae ya ko ga nyena or bana ba bolona ke rona re le tlhophileng to be here to make sure gore re kry-a service delivery ga se favor gore re be re kopa motlakase re kopa re kopa re lapile ke go kopano so ne ke kopa mamatle go go addressa gore so se ga se se ntšha motse o le o na le bo ma ten years twenty years o le teng um mme malekgelatladi ke dutse ka kwa wa re projeke e tlile ka twenty seventeen um ke dutse ka kwa ka twenty nineteen a o raya gore projeke e sale e tla ka kwa budgete e ne e le yona fela ya twenty seventeen gore re go tsenyediwa motlakase because of ke dutse ka ka ka twenty nineteen 2020 go tsentswe motlakase ka kwa ka ra tlodiwa le mme o o o ra tlodiwa ga tsenngwa motlakase ka 2021 eh kontraka teng e tsamaile e sa patelwa ke mmasepala be ba tlogela ba sa fetsa be ba tsamaya still re ntse re submita dilo tsa rona ba re ga gona sepe se se re tswelang mosola mo godimo ga moo maloba go ne go diriwa di-infield go diriwa type one go sa dirwe type two. Kgale gone anong yana go ne go tsenyediwa ba ba kwa mo morago ga fifteen. Rona ba re leng ka fale, kgale re dutse ka moo more than bo, go na le ba ba nnang more than eight years ba dula ka foo, mare ga ba na motlakase. So selo se o se buang seo ga se sone, ba tla ba go tshasa bodutu mo matlhong ba go raya ba reng go ntse yana le yana le yana le yana le yana. Ke kopa gore councillors le nneng le bonnete. ne re bereka le nna ne ke bereka le um re gate ke mang councilor motshabi ga ke tshabe go mmua councilor motshabi ga a sa araba le di-number tsa ka nna o two ga a sa araba re tlile mo ra nna mole ra nna mo botroomong ka fale re na le bomme bale re tlhalosa gore re llela motlakase re lela motlakase ga ise nke be re tle re arabiwe re ntse ko botromong councilor motshabi le ene noluthando o o ne a le teng mare ga ise ke be ba re arabe ga gona sepe sa bone se e leng goreng ga o se reetsa yana se na le mosola so ke kopa le re thuseng ga rena motlakase didilo tsa rona di a senyega tsa motlakase di a senyega re rekela mo pitseng mo tšheleteng e seong ke a kopa um ke a leboga bagaetso Ke tle go tlhalosa process ya mama o, o, o nnile ko lekaleng ka 2019 eh ga re tsaya data or re tsamaya mo metseng re tsaya database ya batho ba ba senang motlakase motlakase o bo tla go tshimolola ka 2017 go raya gore database eo e sa le e tshotswe ka 2015 or ka 2016 ga re tseye data gone jaanong ga re sena re e tsaya automatically e be e le gore tla re go tsetse go tla go tsenngwa motlakase re ya motse le motse re tsaya um batho ba ba tlhokang motlakase ga re sena re tsaya dipalopalo tseo le maina ao a batho re ta re kgobokanya re consolidata re isa ko escom jaanong ha escom e tla go tsenya motlakase ya be e setse e receive-ile maina ao two years or a year before so ke ke ke process ba gaetso ya ya Eskom ene ke batla go bankanya sengwe re Friedman ke ne ke re dilo tse dingwe a re neng le boammaaruri ga ke na lebaka la gore ke tle fa ke tle go aketsa baagi ga gona lebaka leo ene ga re na mabaka re le makhanselara a gore re se ka ra tlotla baagi ra ba respecta because re mo ba re leng teng ka bone so ga re na mabaka ape a go ba a go ba a go ba aketsa ene ga ke batle re nna re provoka dilo tse e leng gore at the end of the day di tlebe di re tsenya eh mafoko a e seng one or mafoko a a e leng gore ga ra bua Ga go ne go acceptiwa memorandum go tlile go tle meyara ore representative ya gage ke representative ya ga meyara meyara ga na lebaka la gore a seka a tlotla baagi wa ba tlotla ke meyara wa mahikeng and o respecta baagi same as all of us so ga ke na lebaka ene ga re na lebaka la gore re tle fa re itse gore botlhokwa jwa motlakase bo kanang kang re be re tla go bua magoko a e leng gore le ka moso ga nka ke ka lorama makare ka moso lwa go kry-a motlakase i will be lying to you so ga nka ke ka re hela yana ga lo tswagano ga ka moso ebile ka moso ga nka ke ka re yalo ke the planning and rona le Eskom re bereka ra berekisana jaaka re le puso re na le three spheres of government masepala o gaufi le baagi ke sone baagi ba tla mo masepala and ga ke re gore ba ene ke batla go correcta so se sa gore go ra gore baagi ba wrong baagi ba tlile sentle mo masepala kopa re se correct ene ha lo tlile bagaetso ke gore escom that is why e sa tseyeng badiri ba yone ba re tsamayng lo ye go tsaya maina a baagi ke rona makhanselara le di-ward committee re tsayang maina a baagi re tsa collectang data e re tlang mo mmasepala ha e tswa mo mmasepala e ya escom planning ya escom ke planning ya escom a gaetso as parastatal ke bone ba itseng di-coffers tsa bone gore budget ya bone e ye mekae ga re e laole hela jaaka re le all spheres of government le rona go ya ka molaotheo re laola budget ya rona so ga re laole budgete ya bone bone ba re bolelela gore budget ya rona e limited and eh, the reason all of us bagaetso we know gore lebaka legolo ke gore ga re kgone go afforda motlakase ga re afode motlakase go na le le di-illegal connection go na le batho ba ba sa rekeng motlakase so escom ha e budgeta ya be e kopile ko national treasury because maikarabelo a escom ke gore ga ba collecta revenue ba tshwanetse ba service ba bangwe mara ga ba bangwe ba sa kgone go reka motlakase bontsi bo sa kgone go reka motlakase ga ke ba buelele ga bontsi bo sa kgone go reka motlakase budgete ya bone e nna nnyane go gore e, e, e addresse dinnitse ka bonako tsa baagi jaanong way forward ya rona ke ye bagaetsho e papa nna tla ka yone um planning ya rona jaaka ba setse ba tswa ko lekaleng le escom go na le khansela motshabi go na le khansela malakaje shakara go na le eh, eh, lekaleng ke itse gore e na le makhanselara ka nna mararo go na le khansela segwe ne bagaetso ra go nna mo fatshe Re tla ka letlha le re tleng go boela ko baaging re ba fa feedback ka planning ya Eskom gore Eskom e tla re bolelela gore budget ya bone go addressa issue ya motlakase

ra mo protect a ke re le re biditse gore re ba bitse a re mo Ee. protect a bue se a se buang a fetse then we will caucus re le baagi gore ee gore a where to seo. from here then re tla caucus tankeng escomo e tla nna mo fatshe e re bolelela ka planning ya bone ba re bolelela gore Ke jara e feng e ba tlileng go isa motlakase ko baaging ka yone? Ga e le gore ke 2025, 2026 ba tla re bolelela. Ga e le gore ke 2026, 2027 ba tla re bolelela. Ga e le gore ke 2027, 2028 ba tla re bolelela. A kere jaanong rona mmereko wa rona ke go communicate le bone ba re bolelele decision ya bone gore okay gona no jaana lo tshotse di-coordinates mo baaging so because lo tshotse di-coordinates re boleleleng gore a lo a go tsenya type one a lo a go tsenya type two yaka mamantse a bua ore lo a go aga transformer wa ntlhaloganyo ore la go strengthena di-line tsa nyena lo oketsa voltage a kere ke ke ke ke engineering language ya bone e ka tlhalosiwang ke bone botoka go na le le nna so escomo re tla ba kopa gore tla letleng go tlhalosa ka language ya lona ko baaging gore lo re tlhalosetseng gore eh eh ke la go lo budgetile leng motlakase wa go tsena leng go ya ka plane ya lona Jaaka re le puso re dirisana mmogo. Ke a leboga rra.
Yaanong ne ke kopa hela go itse gore yaanong meeting wa teng o ka tsaya nako e kae gore o a kere wa re setse ba tswa go ira assessment so go tla raya gore tshwanetse ba busetse reporto mo go wena wena o re tlhalosetse gore ba tla re bitsa leng re tlo go nna le bone re utlwe gore ba reng re tle re he baagi feedback a ke ra re batle gore baagi ba itseele molao mo matsogong ba feleletse ba tlile kwano e le gore lo didimetse ya ka gale ga lo re fe feedback e be yaanong ba simolola ba ba nna out of line hela yaka ke ne ke buile gore gore ne go le unnecessary gore nkabe re le mang kabe le communicatile communication ya rona e re submitileng before so yaanong re re tla re ete re baba mokotla gore lo a go nyamela gape yaka le ne le nyametse gore re be re heleletse re le mo ka ka se sebaka makhanselara mo go rona ba di-ward councilors sa bui ka bone they are unreachable they are incompetent so that is why re le mo re itlisitse rona re le baagi ba na le list e e re submitang mo gone sa le ba e kry-ile jara tse pedi tse di itileng tse ba tla ba ntse ba di kry-a ba di kry-a ba di kry-a ke ka mokgwa yang re eletseng re rile re tle gone anong mo re ikise ko go meiara ka gore o ka re chamber ele ya ba gotetsa ba tshaba go bua dillo tsa baagi so eh, ga ke itse ya ka gore budget e tswa jara le jara yaanong a re ka kgona gore a ka e tswa jara le jara um e be e le gore rona gate re tle morago ga dijara tse tlhano na a ke re ga go na le a need yaka e ntse yana lo a nna mo fatshe le re baagi kiba ba 253 yaka ba ntse mo listing e um ba tlhoka motlakase a ga re ba tsenye mo budgeteng re dira dibajete le rona ko re berekang teng re a tlhaloganya le gore dibajete di tsamayang so ga e se gore um go le hihiela nya e, re re re re togo we are learned and we know di-processes tse ntse o bua ka tsone tseo tsotlhe re a di itse le ka sekgwa sa engineering ba bangwe ba teng mo ba engineering le bona ba na one so yaanong um ne re kopaela gore re kry-e feedback ya gore motlakase eh eh wa go feleletsa o tsentswe leng and then re kry-e reporto ya gore batho ba ba tswang go dira assessment ga ke itse ntse ba lega ntse ba lega yaanong ba ba ba tswang go dira assessment ba ka re bolelela gore assessment ke eng hela and then eh decision ke eng re tle re kgone go signa memo re kgone go golola borre ba mapodisa ba rona ba ikele gae um or ba bangwe ba boele mmerekong ka ntlha gore go na le dinokwane ko ntle kwa tse di tlhokang attention so ke ne ke re ke tlhalose yana gore re ya go kopa batho ba escom to form part of us ko community meeting ee ra go ba kopa ra go ba kwalela re ba kopa gore tlayang lo tlo go nna part of the meeting mme re kopa gore ga meeting o o tsena ka gore ke batho ba ba e leng gore ba na le go bereka ka di-emergency thata o nne mo gare ga beke and then ke ne ke ikopela gore lo re feng 14 days ya go dula mo fatshe re plane and then re tla communicate le le di-contact tse di mo gore and then re tla leng venue kae e nako mang 14 days re tla be re setse re kry-ile response go tswa mo mmasepala gore ba go kopa ba go tla le batho ba escom ba tla go dula ha and then like re kile ra bua le mo di-meeting tse di fetileng gore le ee le le le le le planning le yone a kere e mo teng ka gore le rona re rile a re batle go bona lotshanyana e tla ka dipalenyana tse pedi tla e, e, e keleketlega e ya ka kwa re go sa communicatiwa le rona ga re ka ke ra e letlelela gore e tsene ko motseng e ira dilo tseo yaanong a re following di-processes tse ausi a re ngotla ka tsone and then re re re emele 14 days eo mme yaanong ke go simolola gompieno a kere fourteen days um um okay o o o o a re a re emeng pele e e tla e um ee and then and then and then ba ba ne ba ira assessment a ba ba ka re ba ka re ba ka re hela ba re riana gore re kgone go itse gore re eme ha kae
eh, eh, ba gaetsho a ke re no luthando a e dira assessment a e dira le one o khapa batho ba escom a ke re a re emeleng feedback e ko community meeting will bring those people um, mo community meeting a ke re mo re tlile f- mo merendamo re tlile go go discussa mo merendamo ga re a tla go fana ka feedback so ga lo re re lo fe feedback go raya gore ga go tlhoke gore ye community meeting so ne ke re re e tseye yalo gore a re yeng community meeting re tla tla re e fa feedback ka yone batho ba neng ba tsaya di-coordinates ba tla re fa feedback ko community meeting um motsamaisi ee. and-e ke kopa fourteen days ya rona a ke re go la boraro today a ke re bagaetso ee a fourteen days ya rona ke kopa gore e simolole mantaga mantaga ke holiday a e tshimolole tuesday monday ke tuesday a 14 days ya rona eh, ke a- bon bona a re- a re- a re- a re- a re a re utlwaneng bagaetso Ye- letsatsi lone la go fitlha a kere letsatsi lone le ya go fitlha wa bona a re seka ra ra ra ra chakgalang thata yalo lo nkgakolotse sentle ka mokgwa o re imetsweng ka teng mantaga ke holiday ne ke lebetse motho aka tuesday starting from tuesday 14 days because remember remember 14 days ha e re gore ha e re gore Uh, uh, uh, we can still meet before the end of 14 days mm. a ke re mm. ee a re etseng yalo kopa re etse monday ke holiday mo talk a re itshimolole sentle ka tuesday re mo kopanong re tshwanetse re gakolole tshwanetse re gakolole mmc sentle ke re meeting ke wa rona se wa gage so yaanong ene o irile meeting wa gage wa ntlhaloganye so le lona we are here re sa lwane re follow the relevant protocols gore tomorrow ga re eme ko kgoto be re mo gotlha ka magoko a ga gore o re kopile fourteen days re go e file why are you failing now because of ke belela ba sa bala memorandum wa rona sentle gore re na le di-act tse di re guidang access to information wa ntlhalogane re le baagi rona a ra tshwanela go lwa mo pele ga bone wa ntlhalogane so a re mo ke kopa re mo feng tšhono yone eo matsatsi one a tlo go fitlha wa ntlhalogane so kgangkgolo e re tlileng ka yone today ga se go lwana batsadi ke go tla go ba gakolola gore mmereko wa nyena ke o wa ntlhaloganye a ba tseye memorandum ba ye go ipalela sentle go bontsha gore a ba o bala fourteen days e tlatla e siame tuesday ya e kgakala gore ka moso e re ga re compile report ra go ema ko kgotlha a ke re diloyara di teng mo pele ga rona be re itse gore re ema ka something concrete
thank you chair e no eh eh bagaitsho ke ao mahoko eh ne le nna ke kopa mo go lona gore a re a re simololeng 14 days eo ka tuesday ya go hitla re ntse more than six years re eme re emetse motla fourteen days yone nnyane thata so ne ke kopaela mo baaging gore a re emeng fourteen days re tla e counter from tuesday uh, and then eh, ya ka ausi a buile gore o tla boela mo go rona even before that yaanong ne re kopa hela gore mme a re saenele dimmemo tse pedi tse re nne e re nne le bopaki re kgonne go goroga mo mogwantong mogwanto wa rona ne le peaceful march regarding to service delivery but our priority ne le motlakase we can't survive without electricity re sendile memorandum wa rona mo go mmc le galatladi o e leng gore ne re sa mo plana ne re expectile gore tshepisong phetlho executive mayor o tla itlhagisa ya ka itlamile a re e tla nna ene modiredi setšhaba so o kgonne go sia o rometse representative ya gago from infrastructure legalatladi so ga re a kgotsofala re le baagi ba kopile 14 days ba nagana gore fourteen days eo e ka se fitlhe re tlo go boa gape re tla go kopana re le baagi re tla go utlwa gore response ya bone regarding to issue ya rona ya gore re kopa motlakase yaka e le our basic rights ya gore re kgone re nne le ditlhokego tse re di tlhokang ga re le fela ka motlakase ko lekaleng re lela le ka metsi re lela le ka ditsela ga gona mebereko unemployment is too high that's why bogodu bo le bontsi so ga re a kgotsofala re le morafe but mme re dumalane goreng a re ba fe fourteen days e ba itlame re tla seo se se lemosa e kare re tla feletsa re le ko kgotlhatshekelo ka gore e kare botsukunape bo bontsi go mo local municipality go tshamekiwa ka tsele le gotlo mo ka service delivery um issue ya gompieno ko ne e le ya motlakase so ga ke a kgotsofala ka gore motlakase o sa le re o lwela go tloga bogologolo ntse ba re fa di-fourteen days diwatoate diwatoate so no yana ba reme fourteen days ba ba re fa feedback feedback ya bone ya fourteen days ga re sure ka taba ka gore anong ga ba re bolelele bontlha bo bo serious gore a ke ka motlakase o tlatla kgotsa sampa re tlatla re tla go omana gape kgotsa sampa re tla emela gape another gape 14 days engwe gape go ntse go teng ya reme reme ga ba ise ba kry feedback jalo le jalo mme hela ga ke ise ke itumele nna ga ke itumela gotlhelele ka gore ke bona ka re masepalo wa rona wa re feile mo go tseleletsele ka gore go baagi ba bogologolo ba sa le ba leha ba ntse ba llela so se one sale re tlisa di-memorandum re tlisa di-memorandum re tlisa di-memorandum go itlhela le gampie kwa mme ano re tla nna re ntse re letile fourteen days fourteen days e gaufi fela ga se gore ya gore tsaya lobaka ba re re simolole beke e tlang mme re tla e simolola beke e tlang ga gona bothata bo bontsintsi re tla ema re tla leta e re june ga e simololo july ga a simologa be re tsena re tlhakatlhakana le bona ga ba le gore ga ba re arabe in fourteen days time re le baagi ra go tla re omana ra go tla re lwa mo fourteen days a e hela ba sa ba sa re arabe ka se a re phatlhaleleng sentle hela re tsamayeng re yeng ko re tswang teng o salang mo a ira se a se irang ga re di tsene rona re le baagi ba lekaleng re kry-ile re kry-ile eh, response